Reit, yn y fideo yma, ni'n mynd i creu um, tudalen splash, neu tudalen dechrau, neu tudalen bwydlen, beth bynnag chi sy'n galw fe. Ond dyma'r tudalen sydd yn llwytho gynta cyn i chi dachrau'r gêm. So fydd enw'r gêm yn fe, bydd opsiwn i ddechrau'r gêm a opsiwn i cael fwy o wybodaeth. Reit, y peth cyntaf mae angen i chi gwneud ydy creu ystafell newydd. Nawr, mae angen i chi creu'r ystafell, a mae'n mynd i fod yn yr un maint â ystafell arall, 380, 320. Nawr, ar hyn o bryd, mae'r ystafell reit ar y diwedd, so dwi'n mynd i symud e i'r dechrau. Nawr, Amser i fi'n gwasgu chwarae. I chi'n gallu gweld bod yr ystafell sydd ar y dechrau yw'r ystafell sydd yn chwarae. Nawr, mae angen ni mynd ati i cynllunio yr tudalen. So, beth fi'n mynd i wneud, dwi'n dewis tudalen sydd gyda fi yn barod. A fi'n dewis y tudalen hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i start All Programs, Accessories ac yn dewis Snipping Tool. Nawr, fi'n mynd i gwasgu New ac i fi'n mynd i torri mas y graffeg yr ystafell. Nawr, beth mae angen fi wneud nawr, dwi'n mynd i fynd i copi neu arbed neu ffail sef A wedyn dwi yn mynd i agor fyny pecyn graffeg o fy newydd. Reit, dwi wedi agor Fireworks fyny. Nawr mae'n bwysig bod y graffeg yn y maint cywir, yr un maint â chystafell. So dwi'n mynd i mynd i File, New, a wedyn newid e i 480, 300, Ac ugain. A mynd i gwasgu ok. Nawr, dwi yn mynd i gludo mewn y graffeg. Neu gallen ni mynd i file a import neu file open hefyd. Nawr, beth dwi'n ei wneud, dwi'n mynd i mynd i file, save as, a fi'n mynd i safio fe fel Splash neu unrhyw enw sydd yn addas. A fi'n dwi mynd i gwasgu OK. Nawr, beth mae angen i fi wneud nawr yw mynd nôl i Game Maker ac cael y graffeg mewn fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd, os dwi'n edrych ar hwn tu fewn i Game Maker, dwi e heb cael ei golygu eto, so cyn i ni wneud 'na, fe ddylwn ni ysgrifennu arno fe. So, gêm pel. Nawr, dyw hwnna ddim yn edrych yn dda iawn ar hyn o bryd, so beth ddylen ni wneud efallai yw newid y ffont. Ac wneud e fwy o seis. Nawr, cofiwch, mae gyda ni opsiynau fan hyn gyda filters, so gallen ni uh, newid hwn tamaid bach i wneud e'n sefyll mas yn fwy. Ac beth arall ni'n mynd i wneud ydy ysgrifennu lawr fan hyn, beth mae angen i gwneud i dechrau'r gêm. So, clicio, enter i ddechrau. A wedyn, clicio, F1, am wybodaeth. Nawr, eto, fi'n jyst yn newid y lliw. A falle, ai i uh, filters falle, ond fi'n hapus gyda hynny nawr. Nawr, mynd i ffail, A wedyn save as, splash, save. Yes. Nawr, dwi'n mynd ati wedyn i fynd i Game Maker. Nawr, mae angen ychwanegu yr cefndir. ac i ychwanegu'r cefndir mae'n rhaid i mi draw fan hyn i create background so wedyn load background ffeindio ble ni wedi safio fe clicio arno fe open chi'n gallu gweld nawr bod y cefndir wedi cael ei llwytho lan fan hyn nawr i ni'n goffo mynd at yr ystafell a beth mae angen i ni wneud ydy mynd i background a wedyn dewis y cefndir. Nawr, ni'n arbed hwnna ac i ni yn clicio ar yr un cynta a gallwn ni gwasgu play nawr. Ac i ni gallu gweld bod y tudalen wedi llwytho. Nawr, un peth sydd yn digwydd, amser fi'n gwasgu F1, mae'r tudalen wybodaeth yn dod lan. Ond amser fi'n gwasgu Enter, does dim byd yn digwydd. So yn y fideo nesaf, ni'n mynd i dangos i chi sut i rhaglennu uh, gwasgu Enter i symud i'r ystafell cyntaf.